zvatinenge dziri kutotiza Ah, makuruwa.
Hmm. Chizvidari dari dari dari dari. Neakewo iyi. Hmm. Yeah, uh, tadzoka pamukoma steve paya patakaona tichidyara mbambaira kana tisima mbambaira e, tasvika panguva yekukohwa iyaya sa tauda kuchiona isusu kuti idzo mbambaira dzacho dzakamboburitsa sei e, mukoma steve Ah, makadini eh, ndikuona muri kufaraka aiwa eh, tinotenda mwari zvakazoita eh, mvura yakanaya zvakanaka nhaika ichokwadi ndochatotangaona mbambaira dzamaburitsa ichena ndoyainzi chizve ndoyainzi zadza ngoro ko tsvuku tsvuku iyi taiti two months but itsvuku mukati mayo mune mumbi chena okay saka pambiri dziri kunaka ndeipi zvangofanana ko vanhu vari kufarira ipi ora dzakafanira asi pane inomhanyirwa nevanhu vanhu vanomhanya kuzadza ngoro vachiteera kuchena kwayo e, asi vanoziva mbambaira vanodedza kuti chena inodarikwa hayo zvishoma netsvuku iyi pakunaka e, asi chinongo iyi kana yasvika inoita upfu asi vazhinji havagone kuidya because inoda vane huro hwakati korei e, manje ndoya ndoda inoita upfu kainini Eh, eh, ino- inoda chokumwira chiri pa- ichokwadi ichingoro hangu tii yangu yakachena nemukaka kuti mbuu Yes, kana pasina usadya hako mbambaira sei inogara pauro Yeah, yeah, ichokwadi kunzi akauraiwa nembambaira akaura nema inotouraya mbambaira okay Eh, eh, chokwadi.
saka pakuchera kwatiri kuita iri kutipa gora katinake indeipi Ah, dzakangofanana dzakangofanana because unochera tsvuku line zviri kubuda zvakangofanana ehe asi kune dzimwe dziri kuzoti kurei Oh, pasaizi ndo panosiyana pasaizi apa tsvuku iyi yekuti yakasvika pane ivhu rakaregedzera iri kuzokurisa okay okay but mm.
eh, dzinokurisa dzi vanhu adzitengeseki eh, vanoda dziri medium ehe ndaona ndaona aka imbambaira here iyi yaive iri mbambaira but zvakaitika yakasvika yakaita four yokuti yanga yakufamba iri straight pasi oh, oh, eh. ah, saka itori mbamba yakaita sei but eh, yanga yakufamba ichienda eh, oh. yakashaya kuku because inoti mudzi kana wabaya washaya kukuchienda inenge yakuchifuta zvino uyo wanga wakutambarira waifamba uri pasi underground oh, okay. unoza kuti yanga ine shungu kuti yanga iri mbamba yarawo eh, eh.
okay ah, yasimbambaira sure itori mbamba iyi mm -hmm.
mbamba here imbamba here ndodyira okay saka ta- tiri mubusiness Yeah, chokwadi um, kuona kwenyu mari yamakaisa muvhu iri kudzoka here nezvamuri kuona nemachiro nematengerwo ari kuita Ah, yakadzoka wasi iri kudzora Yakato- yaka- ya- ya- ya- ya- yatakadira yakatodzoka wa- yakatodzoka- iyo yakato- shoma makatochera yakatodzora yaka- yaka- yakatodzoka samuri kutengesa kupi tikutengesa ri paroti nevanouyawo vachihodhawo vachinotengesawo muroti saka ndakaona kuti kuti ndimirire yavo ndiri padhuze nemugwagwa saka ndaka ndakaendawo pamugwagwa asi zviri kufamba ipapo zuva nezuva aushayi eh, chokwadi ah, inga zvinonakidza saka kune vamwe mungati chii panyaya mbambaira eh, tichitora kurima sebusiness mungatiwo chimwe chechirimwa chamungakurudzire kuna vamwe varimi here kuti varimi vanogona kuita mari nayo e, chandinodzidzisa varimi vanoda kurima mbambaira mbambaira chinhu chiri easy e, munhu akura chaiye e, tototi mbuya vanokwanisa kurima mbambaira but marimire avo takatora simba redu vechidiki tikarishandisa torima mbambaira ndoona kuti e, hamuri e, nevabereki hapana anoshupika tinokwanisa kurarama nemamba iri tichirima mbama tichitengesa mm. eh. mm.
saka muri iri kudya here kana kuti muri kungotengesa chete ah, vari kudya apo neapo eh, sezvo dziripo paapo neapo kwanyima kana kuti ah, vachadzi tokoti chinofina mambavarowa nemwoyo varowa mwoyo ndo chokwadi ngatiti mm, muchazoda kuti mimi pamberi apo Eh, because handinorohwa nemoyo izvezvi eh. asi uchazoita hauyawewo futi chi pambera saka tingati isusu kuti muchengetedzewo kwemwedzi mishoma kuti opota vachidyawo mbichana mbichana kusvika dzazopera mungaichengetedza sei eh, ndakabvunzawo kune vakuru kuti vaichengeta bcause taiti tichikura mhm. mbambera dzaipera kuchero asi tasaziva kuti kombambera vaizichengetera kupi dzaigona kuchengetwa paruvanzi asi musingazivi munogona kuti munotumwa mozongona pabikwa tea nemambaira amambaira chinenge chinaka unozoda kubvunza kuti komambaira kana kuti unonge udya kuti ayi mambaira iri seyandinakira asi kuti ubvunze unogona kungomira kuti ko dzabva kupi maybe amene kwadzatengwa asi dziripo pamba ipapo paine inonzi pfimbi eh, vane shedza vanoti ipfimbi inocherwa gomba pasi sezvakangoita hari kunze kwayo ndomachera anotoa gomba yepfimbi ine vanogona kuchera yosera ine kamusuwo kadiki diki moita nguva yekuti mooma moita mooma mamusina unyoro unokwanisa kuti unotora dota wokusha mukati imomo uchera mabhaira dzako zuva rimwe chete kuti wachera nhasi kana mangwana because dzichiri fresh unokwanisa kudzisa imomo mhm. eh, dzinogara semagarira dziri dzikata muvhu mupedu kaya kagonye kaya akachakwanisa kuenda ikoko sa akachazivi kuti kanotera kumunda ukoko kane kasisiko nokuti dota ndinozobatsira eh, dzinogara eh, four months eh, kana five months inogara but uchingodya uchingodya asi unenge wakutasa udenga mm. kuti kana mvura yakunonaya oh. pakaita unyoro ndokuzomera kwadzinozoita nokuti oh. kunze denga renga naye mvura yekutanga iya saka dzinozobatwa nemvura yekutanga dziri pasi ah, okay. ndokwachengetwa okay. ndiwamama ah, inga, inga zvine uchenjeri ah, tinenge tichingodzidzawo eh. kubva kwakuru saka chandakaona kuti ugone kana kurima mambaira bvunza bvunza ndio chokwadi eh, eh. bvunza saka imi muri kudzidzisa here vamwe kurima kwembamba here a ah, vakawanda oh, muri kuvadzidzisa eh, pandaitaura vaiti ndiri kutamba ndichingotaurawo taitaura sei iri nyaya nokuti ndakangonakidzwa nembeu machengeta ndakata mbeu ndakatoda kunorima ndione magumiro acho nokuti vanhu vari kutenga vari kunorima asi ndokwanisa kuita sei kurima saka ndakutoona kuti haano zvinhu zvakanaka saim business renyu maitotanga kutengesa iri mbeu iri mbeu kubva mazotoegera ndichirimi saka pamkwato matopa phase two tatova phase two gore rino yatema paphase three valley edition eh, ichokwadi zvingoenda zvakadai gore mangwana tiri kuda kuti mwari vana isafety mvura tinoda kurima kudarika zvatiri kuona izvi ah, eh, zvofadza zvofadza aiwa no tatenda aiwa tatenda eh.